Malli Mike, Daphne u Justin jaslu f'dan il-ħabs, immexxi mill-Caritas, Nigel, l-istaff, ifittxilhom fil-bagalji. Lil Mike joħdulu l-ikel li ġab miegħu. Ma nafx, xinti forsi tħobb il-ħelu, ma tiħor ħobb id-droga. Deka, xi għamil ħal id-droga? La, ma jdaħħax.

imma jkollu jobdi. All right, eh? Defni u kolt neħħi l-make-up kollu. Għawnek ħabs. Dawn il-priġunieri qed jiskontaw sentenza ta' ħabs. Imma dan il-ħabs immexxi mill-Karitas għandu l-bib tiegħu miftuħ.

Ir-raġuni għala wieħed joħroġ titniżżel f'dan il-ktieb. L-iktar ħaġa li hawnhekk m'għandek xi fl-aħħar mill-aħħar il-libertà u. breakfast. Fil-breakfast, Mario ifisser lil Mike xi tfisser follow-up.

Għax il-testi għajja għax-xorta għax xabbani. Xin tismaħ dik il-kelma tit, that's it. Follow up, boom. Tara, tara, paz tram fijek, kullħat jgħamil ġaħġa, jaslu t-tazzi u kikri, u jxuttaw t-tazzi u dan, aħna konna parti minnom u koll. Lesti mil-kċina, jibda t-tindif ta' dar kolla. Issa kulħadd għal xogħlu, Daphne btibda fil-kċina ma' Andrew. Hawn il-ħajja iktar jibsa mill-ħabs ta' kordi. Il-priġunieri ma jistgħux jirrifjutaw xogħol. Lil Mike jituħi naddaf ma' Mario. Għabien trabejt fih, għabien ta' taħwit. Drogi, sjel, oħob. Hawnhekk Mario qiegħed jiskonta sentenza ta' ħabs. Bħalissa Mario għaddej minn żmien ħażin. Għandu kanċer.

Għalli jitlob għalija, għalli jitlob għalija. Mario beda jieħu droga ta' 13 sena. Ta' 17 sena jidħol l-ewwel darba l-ħabs. Minnu kelli 13 sena? Jem zmini fej, dik zmini ma konx nabuza ta' kull-jum, kont ta' ftit. Ta' 17 xar tal-ħabs, Li minn hemm imbagħad taħriġ iktar bdejt nabbuża minnha. Waqt li qiegħed fil-ħabs Mario jitlef lil ħuħ ta' 35 sena. B'overdose. Matul żmien tal-programm mitħi overdose Droga. Mario joħroġ mill-ħabs u jiżżewweġ. Iżda droga terġa' telbu. U għal ċertu żmien il-problema li telbitni. Jani tu għalet għalija. Bidroga jispiċċaw jorqdu fil-karozza. U il-mara u tlet tfal. Għamilna tlet jum fil-karozza, jiena mara tlet tfal. Il-mara ta' Mario titlaq bit-tfal. Mario jipprova jneħħi ħajtu bidu. Li wejsu wara sentej. Mara telqitli biex far kollox. Mela provajt neħħi ħajti bidi. Bajt nieħu għawdi. Mulej ma rednix. Il-verda ma sex naċċetta u ktar bejt naqret li l-nifsi. Illum Mario ilu ma jara l-uliedu sitt snin. Dak nis inna forsi il-mulej jasab fija il-qanna għamat fala. Ixtieqa, jasab.

Is-soltu l-kull ġrek il-xi sitt darbit. Dar. Iżda hawnhekk Mike kellu jitgħallem kollu. Ejja, ma nafx kif għan jitgħallem għadi. Dan naħseb jew rajt Mario x'veru hekk. Waħed jien kollu wkoll. Kollha? Kollha, l-buttuni għafru kollha. Mario għalmu jitwi l-ħwejjeġ u jagħmel is-sodda. Kollox eżatt. Okay. Kollox preċis. Sekonda, ma għafni sekonda minn daru dal-ab. U jahsela u jahsellem. Nigel, l-istaff tal-Karitas, jitċekja kull rokna, kull kantunier.

Ġifieri nħobb l-ambjent ta' madwari nadif, imma minn xi tifla li nqum fil-ħodu noħlom dixkupa. Le. Fej ma jkunx kważi perfett ikollu jerġa' jsir. Ara ċejfi. Ftit mistrieħ qabel l-ikel u Mike kantalhom waħda.